Ketde tazara ugratlanymyza, başga bendeleri gaýtarmamyza hemme jaýdan kowumlar gelip gatnaşyp, bizleriň bilen barabar dur, zalymyň mukabynda. Hanasap atmana bu günüm kowumlar ýygylanty her welaýatlardan Batyhratu, Batgyzu, Parýap, Jawzijanu, welaýaty Balh Mazar Şerif, welaýaty Baglan, welaýaty Kunduz hemme jaýdan kowumlar gelenty her uluswalyklardan, her karýalardan kowumlar gelip gatnaşantylar. Mana bu gün bir umumy bir jalsa aldylar. Otuz alty neper ulus barlyklardan namaýanda Kemusun taýyn etmeli boldular. Inşallah bu tazawuratymyza dowam bermeli bolduk. Bu haýmy tasun bu jaýynda parwajaý durmaly boldy. Indi mundan beýläk hukuk-u beşer diýip, ýunama diýip, ulagyň allaryndanam inşallah Kemusunda taýyn bolup bolandan soň, olaň alnynam haýma urarys diýip şony paýsal etdiler. Mana Kabul gidip, bir tidat ýaşulular, jawanlar, ulamalar, olar Kabul gidip, parlamanyň işiginde ýa Riýasatjemhurlygyň işiginde haýma urarys diýip ony aýdyşdylar. Inşallah, ta zalymyň mukabylyna o wagta çenli durmaly Abduraup jana hökümat sag-salamat getirip şu haýmy Tasunymyza we ene-atasyna gowşurynça,

Reisi Jamhuram bulara wada beren ki atasyna inşallah tizderin pursat biz Abdurauffjany sizlere sag salamat tapyp bereris diyip şony wada beripdirler. Haly olaňam wadasyndan aly purra bolan yok hic bir zady purra bolan yok inşallah olardan hem umytwarlygymyz ba. Galyberdi bizleriň marşal dostum marşal dostum bizleň oz türk tawarymyz oz rahbarymyz diyip şony pikir etdirdik bizler. Bu gün bizleriň bir rahbar Bizleriň derdimize degmän oty. Aýamynyň delili näme, näme müşgil ba? Ýa şunuň gapdalynda durýan adamlar türkmeniň özbek bilen bir kowum bolup bir müşt bolmana şol adamlar razy däl. Şu ýanyndaky adamlar. Biz hususan Hajy Jelil diýer öz türkmen kowumlarymyzdan Janwalt marşal dostum babanyň öz ýanynda bolýa biz şonuň bilen bar bar. Gepleşdik şul barada. Biz aýtdyk, şu kowumlary we Hajy Nebini, şu ýere baran namaýandalary siz Marşal baba bilen duşuryň diýip, biz takaza özümizem etdik şuna. Kança bar. Bul aýtýar mana Marşal baba ödüp ýeti, Marşal baba bödüp ýeti, Marşal baba şul baran aýatlary name delilden şulary görmäpdir. Elbetde hatman bir müşgil bar bu ýerde. Eger müşgil bolmasa muny baýat görsetiler. Bu ýerde bir milletiň adyna adyndan baran ýa bir tor sanak adam bolup baranda bir millet takmynan bir tor bäş million türkmeniň adyndan baran namaýandalarymyzy bul taýwil almapdyr. Hatman bir müşgil bar zirikasa nimkasa bar. Bu ýerde hol ustaz ata Muhammet Nur Hanasabat ondan bizler razy näme ki ol hemme hakykaty özi aýdyp otyr. Ýöne ol şunçalyk bizlere hemkärlik edip bizleň gapdalymyzda dur, näme üçin şuny marşal dostum bizleň gapdalymyzda durmaýar? Hemme umytymyzam bizler köpräk umytymyz bizler marşal dostumdandy, bu gün bizler umytwarlygymyz halas bolup barýar. Bizler marşal dostum marşal etjek bolup bizler türkmenler ämmä özbekler hatary bizler şehit berdik, zahma berdik, mal-ul berdik, Şunyň ýetim, sagyr, biwe, nämelerimiz ýaman köp. Çür bolduk, bizler hem derbeder bolduk, awara bolduk, hemme zat bolduk Marşal dostum üçin. Aýa bir tokuz ýaşar çaga bir pikir etsin ki biz öz owlaty pikir etsin. Owal wada berdi bizlere. Biz diýdi fakat diýdi biz sizleň gapdalyňyzda ba Abdurauf janyň biz hem bir bir nämesi diýdi. Bir dogany diýdi. Millionlarça türkler munyň yzynda ba türk tabarlar munyň yzynda ba diýdi. Bizlere katy wada berdi, soň Hajy Nebi kant bar bar muňa telefonam etdi, telefonda ham almady, jogabam mukammal kata boldy. Ondan soň mana Kabul bardy, bular Baba Işan diýe bunuň marşal Dostum Babanyň oz namaýende sybaty welaýaty Balh boýunça olar ham muňa name boldy, waýsta boldy, hulasa bilahyra şu bir Baba Işany bul görüpdir-ow, oňa aýdypdyr, ha biz köremiz diýipdir. Şu köremiz bar, henizem mundan derek ýok. Aýa bir tört-bäş million kowmasa, tört-bäş million kowmasa, muna ham adyndan bir törsen namaýandamyz barsa, munuň Abdyrewupjaň atasy, enesi barsa, muny ham bir görmese, bizler-ä gaty ýüregimiz agry, şu günäm şun ýaşulylar mana şu ketde meýlisde takmynan bir bir müň neper şerde barty, haýymy-taşyrymyzda şu gün jalsamyzda barty. Şunça merdum mundan narahat bolup gitdi. Müň lek bolýa. Lek million bolýa. Millionki boldy, bildiginiki soň pasyla tapýa. Kowum mundan azurda bolýa, pasyla tapýa. Baýat muny marşal Dostumbabynyň özi bir dert etse, türkmen milletem köp munuň üçin azaplar gören. Ýene azap görendigi üçin bu gün muny ýanyna baýat alsady, muny gujagyna alsady, bu Abduraup jan, bu masum dokuz ýaşyndaky çagamyz Muny zalym yktydapçylar yktydap edip otyr. Aýa şul masul masum çaga üçin bir aýat köşt etsem marşal dostum. Bizden haýyşymyz kowum bolup kowum türkmen bolup bizden takazamyz şul marşal dostumdan tizterin pursat munuň atasyny Abdyrewfjanyň atasyny Nebibaýy hem görse kowumy türkmene hem eger eýelik etse eýelik etjekkä diýse sizler nire gidiň diýse başga derweze bizler taparys hem bizler eýedem taparys. Eger bizler eger munýanak meýdanda hem galmarys. Ondan ahym bigammasyn. Bolýa sag boluň, Allah razy bolsun her biriňizden kowumlar uzakdan ýakyndan gelip gatnaşyp otydyňyz, hemderdligiňiz.